Salama daholo indray. Androany indray isika dia tety toerana anankiray satria moa be dia be nareo no niteny hoe hoe mahafinaritra ilay izy dia hotohizana kely ihany moa izany na izany ary ny fotoana tsy dia betsaka fa atao arakaraka izay mahamety anazy. Dia izao izany isika manasa anareo indray hanaraka anà voalohany handeha métro aloha isika rehefa mandeha fitateram-bahoaka dia tsy maintsy manao cache bouche. Na dia efa vilamindamina ihany ara dia tsy maintsy atsofoka. Ndao ara! Koa daholo ihany tonga ato amin'ny métro tsika dia hividy billet. Tsy misy olona mpivarotra moa izany fa distribution automatique. Safidy ny toerana andehanana eto amin'ity an! Ohatra hoe izany hoe handeha ato amin'ity toerana iray ity tsika, dia misafidy hoe anankifiry ny billet hovidiana. Ohatra ny ahoana ny fampiasana vola izany raha vola arabo no ampiasaina. Dia mampiasa vola taratasy izany an. Dia mivoaka ny billet anao. Mivoaka ny billet. Dia misy koa izany ilay atao amin'ny telefaonina no mandoa an'azy. Voatery hijinja taratasy a. Dia misafidy an'ilay toerana ohatra ny mahazatra. Dia na roa na anankiray ny ny isan'ny vidiana. Vita ny billet a. Dia misy an'ity QR code ity a, scanner-na ilay izy. Dia mampiasa application WeChat. Ity WeChat ity no ampiasaina a. Dia mila mi-scan ianao izany. Dia scanner-na ilay izy a. Dia mipoitra eo ny vidin'le le piao zany fa tsy asehoko anareo aloha ny code a. Izay a. Rehefa voaloa le izy a dia tonga dia mivoaka automatique ny carte. Dia rehefa azo le billet a dia miditra amin'ity scanner io fotsiny le billet a dia misokatra ny billet. Tonga tamin'ny métro tsika dia ohatr'izao zany amin'ny fiandrasana aty ato ambadik'ity fitaratra be ity ilay métro moa mazava ho azy dia misokatra amin'ny varavarana rehefa tonga ilay izy fa mbola miandry aloha tsika fa mbola tsy tonga ilay izy dia ohatr'izao zany ny aty eto amin'ity toerana ity izao tsika amin'izao hoe zany anarana toerana Anosy Cnaps rehetra rehetra iny fa ny eto amin'ity toerana ity zany ny andehantsika aloha. Tsisy seza intsony moa izany fa mitsangana na mandoa frais ianao na.

Tonga aty ivelany tsika dia hitantsika hoe manala cash izany aloha tsika amin'izao satria be dia be nareo koa manontany hoe fa maninona no tsy manao cash ah, ny aty amin'ny province misy anay amin'izao fotoana izao presque efa tsisy tsony le izy dia tsy mampaninona zareo izany efa manomboka manala daholo ny cash bouche dia ndao iodikodina any aloha

Le anarany oa azafady a fa tsy haiko ny anaran'ilay voninkazo. reto zao misy karazana tsilo efa nasehoko anareo teo a fa tsy haiko hoe misy any Madagascar daholo ve reto fa mafinaritra kely daholo le voninkazo ho anareo vehivavy na lehilahy tia voninkazo dia reo izy ireo alaivo daholo

Toerana anankiray izany, toerana anankiray fampierahana raha ohatra hoe ho an'ny tanora izany, te mba handehandeha. Dia misy espace vert, dia ao, mandehandeha ao. mandeha tamin'ity toerana ity zay dia mba te hanoranareo fotsiny hoe ohatrany ahoana ny ny mpianatra ty zany mpianatra ny lycée reo ankizy reo zao mpianatra ny lycée daholo dia ny zareo tsy manao tabli ohatrany ny antsika fa manao surjet ohatr'izao ny akanjo amin'ny ankizy mpianatra

moa valaka be zany dia mba hiala hetaheta kely Feno moa zany ny kibo. Ho asehoko anareo ny tsenan'ny alina zany aty. Net market. Enao ndray.

Tsary sy ny rakipeo izay ao anatin'ny izy dia miandry bus moa zany izay izay lehilahy dia mampamaika e izay ny afaka naroso indray loha andro hafa dia amin'ny manaraka indray e aza dino amin'ny manaraka ny pejintsika Dana Ismail video antsika manaraka momba ny ato amin'ny ity fianarana université anankiray ity Landro University ny anarana dia manaratsy tapaka ary e